Nya ɖe ŋutɔ hã nɔ asinye ŋɖo va te go tu wo ɖɔ o. Hafi wò ŋutɔ hã nɔ afi ya hafi meva kɔ. Ekpɔ va kɔ gblɔ na wò. Hmm. Enya be esusɔ ŋkeke tɔ pɛ. Ŋkeke tɔ pɛ ko ne nye me ɖe nyɔnu ɖeke

Ne le ŋkeke etɔ̃lia me ye nyemeɖe nyɔnu ɖe ƒe kɔfia be nyɔnu yae nye nyɔnu velia yi xe megava ɖe oa, asi si woxɔe le mía si o. Elɔ̃ alo edi be yeƒe ŋudzɔlawo yewo xe yi dɔna ɖe yame nuɖusi me. Ne edo yi fiaa, wona be, Ao, efiasrɔ̃, efiasrɔ̃. Ne ewɔ ɖeke be fiasrɔ̃, ekaka ɖi be yeadze ami amea alo ekaka be yeatsrɔ̃ amea, awɔ ɖeke amewo be agbe li. Ete maka nyi te bliba kple nu pete kɔ vana nane enya be na tɔ ɖe fimia. Ewo xe gbana tse nu nu pete dzi le dea mea. Ema ɖe ko na zu ezu kokui na wo. Ao aƒe nɔ nye gblɔ na wo. Eɖo mia dzi le mele dzɔ fimia dzia. Ŋutɔ kpɔ fui xe mi kpe kaka le na ɖo fimia gbera. Ena nyo nɔ wa. Thank you.

Ne egbe dzi adɔ bi nɔ besi tso la bi nu la hã o, ne egbe dzi ŋɖe nɔ ŋgɔ me vɔ a. Vɔ Aƒenɔ nye, enu yi xe ŋlɔ be lea, nu yi xe ŋlɔ be lea, be ma ɖo ŋku dzi nɔ zi ɖeka ga ye nye be ɖe dukɔwoe ɖo ma nyi. Ye zi ale si ke wònye be dukɔwoe ɖo ma nyia, dukɔwo hã ma gate ŋu na ma te la le fi mi. Mèga ŋlɔ ɖo o. Dukɔwo ɖom anyi, ye nu sẽ xe le asinye gbe, ye ne meɖe gbe anyigba ʋuʋuna, ne meƒo ƒã ame sia ame zina ɖoɖoea, dukɔwoe kpɔ leke ƒe nu sẽna. Egɔme nye be ɣesiaɣi wolɔ̃a magakpɔ aleke ƒe nu sẽ le asinye.

Ye ya ma me kaka gbɔ ye wo ɖe nya do be a ah, nye me nya ɖoko nye me nya nu xe ta wo nye be nya tɔgbiwo tɔgbi tɔgbiwo wo ɖe ne be nya to ko e nya me tɔ me kaka kaka va ɖo gbea e me me kɔ na ŋkɔ. E nya me me kɔ na me kɔ na ŋkɔ. N te ko ko ko bele lua gɔme la tɔgbi. N te ko ko ko ko bele lua gɔme la. Ko e nye gɔme e nye gɔme ne me se na wo nye be de.

be yewoagblɔ nye nufɔnuwo ya? Le nukawɔwɔ me ye yewoakplɔ nyɔnuwo va mise kple nyanya me na mí? Togbɔ be míatɔ ɖe xɔ nyɔnuŋue nyɔnu vegɔ̃a alo míatɔ ɖe ɖe nyɔnu vegɔ̃e ye nye ɖeka mele aʋua dzi kakaa, míate ŋu ase nu gɔme be ne nye nɛa, yevanɔ, yetsã, yemegalɔ̃ mí dzi o. ko mekpɔe be ah edziɖoɖiwo ƒomea meli ke ŋuwòa enya kɔtɔe aɖe li ye ɖe nyi be ekpɔtɔ ŋkeke ame etɔ̃ egɔme be zã ame etɔ̃ ne miatɔ be ɖe ɖo ŋu velia wɔa wona ɖe dzo ɖe zi nati. Hee

Nànya be ne nyemeganyi fia oa, nyemeganyi fia vi o. Ye bubu yi xe le mia ŋu le kɔƒea me. Nènya be nèle be bubua tsrɔ̃ egbɔ. Dada, fia nye nye made do. Ee, enyo, maƒo nu.

Nànya nyuiɖe be no ɖem ɖo le ziadia emenɔ sese le dua me le ehe enɔna ɖeviwo ble be ŋutɔ be baba mi eye eyi ya le fia. Enya be edrɔ ɖe ƒe tete ku ele ya ko etɔ ɖe fima dzinya ɖe nagblɔ ne nɔ.
Dzinya ɖe nagblɔ ne nɔ o.
Aha. Ese nya wo. Emɖɔ. Ɛɛ, Fiadu, to
se ɛɛ mese nyɔ be to ŋu maɖe kuku be lala na kaka etsɔ vɔ ɖe me yɔ kɔa ne ɖe ekpɔ le gbɔnye kɔa ne ŋtsã ma va nana ye.

Vɔa nu ke gɔme nyemese oa enye be, ke wònye be vi eve le asinye vɔ, egɔme nye be leke be fiaɖuƒea ƒe edziyiyia kakaɖedzi li? Kafla ne medza nu egbea, esrɔ̃ ŋgɔ dzi ɖa nye fia. Nukatae wònye be megaɖo la ɖe srɔ̃ bubu godogodogodo? Ŋutɔ kpɔ ame ɖevia nyemese kɔ o. Enya aɖe le nya ŋa me, enya wowɔ aɖe le nya ŋa me. Míawo hã ne míele nya ma tɔgbi tutum.

Mama. Mama. Look. Look who just I'm in the the the Ejo.
Ejo laughing now.
Ejo.
Efiagbe be do ko la ho. Efiagbe be do ko la de nyonu velia. Me wo de kpekpe me gblɔ nya de kpekpe kpekpe kaka do ko. Nya nye ɖeka nye magate wɔ naneke o ɖe. Gbedzo. Mehiã wòe. Nye ɖeka nye magate wɔ naneke o ɖe. Eta metsɔ susu ɖe va be míalé kpɔ. Hmm. Eto nenɔ kɔƒea me. Ne gbese le afi ɖe kekle be nyɔnu ɖe be yeava ɖe fia ko va gblẽ na. Ne mazɔ ɖe edzi. Ne gbe se le afi ɖe kekle be ŋutsu ɖe be akɔ via na yewo, tsami ɖe be akɔ ame ɖe na yewo. Mase. Esia, ta ne le fɔa, ŋgbava nɔ sora bi be xɔ ma me ke le fi mɔ. Ŋgbava nɔ sora bi be wɔ mo. Hmm. Anɔ tadi, anɔ gbedono, anɔ wa ŋuti no. Efia meɖo la ɖe nyɔnu velia o, ye nyi nyanye. Efia meɖo la ɖe nyɔnu ve o. Eh, fia srɔ̃, fia srɔ̃, mese nyawa, mese nyawa. Evo ɖi. Fia srɔ̃. Ega nua hɛ.
Ohola, se nya. Dasi bi wa di. That's what I'm saying. Bejo.
Eh.
Ohola.
Mm. Depuis ziku ziku ya. Ni ka ziku le za ziku ya. Enya ma me gblɔ no.
Enya ke. Game me gale amebu tsɛ ɖe kaba kpɔ nu fia. Dasi dasi tɔgbi nu de sofa. Ah.
Betsɔ ebe ɖe ke enya ŋkɛ dzɔa.
Esi mi ɖe sue. Anya. Ne ɖe sɔ ɖe ke. Ele abe ɖe ɛ su ɖasi aƒa ŋu na. Me ɖe kɔ aƒa na ma ne ya. Aƒa wɔ genu. Be me ga ɖe sɔ. Oo ɛ plan la si nye la. Ɖoɖo ɖe la si nye mɔ ge kpui. Ne yi ko ɖe. Etɔ bi ga do sɔ ɖe ɖe me nya la ko ɖe. Lɔ.
Ele wuyewuye gake eɖe le asusu ga ɖo me ya. Wula wu alɔ enya ba daŋu ali lɔ ne lɔ ɖe dzi. Ko nya kpɔ sɔ de geɖe. Ah, o de. Fla wula si nye. Ye da gbe le be ne de. Gbe be de mia kpɔ be ɖeke o le sɔ aɖe ge ha. Wadi ne bi aɖe sɔ ko de. O wa un tɔ vi o tɔ vi de sɔ. Hmm. Mejo le kɔ. Jo jo jo e bai. Ba du tu. nyɔnuwo va na wo me ɖeke gaga kpɔ eye ɖevi ɖotuiɖotui megavi gblɔ nya mɔ lo

Ɖua ɖe yaka me yaka me ntɔtɔtɔ ko wòayi nyi la. O mama ganɔ dziku do mo la. Ganɔ dziku do mo eya ganɔ dziku do mo. Ɖe me kpɔ ane me zɔ ɖe dziwo wuwoe. Tso.
Nyao. Esi.
Edogoa.
Ewo ɖe edzɔ ya kame ɖe.
La. Ewa ɖi. Waganɔ ŋu ɖe sia ɖe den tamu. Esia. Ehe ɖu ɖe gbe ya.
Ɖe me ti me ti ko yi tamu bu na lu. Me kpɔ me ŋku fu ma. Gake ga nu ya kpa. Tame bubue la. Esu bena ɖe.
Eƒe titi.
Gbɔdzi. Ɖevi mɔ be nya. Ɖevi mɔ be nya. Ta ye mbele ne ma gbe ne bele afɔ me ga dele fiasa me. No bo yo e bobo le ko. Va. No be nya de jo le ko jo me. Va. Eh? Ni cho be e ko jo ya to bi de ye me ko. Le keta. Alo me ju me ju ya nya. E le me, le me.
Ne me de nglo tu mo ga do mari.

Dada be na ɖe magblɔ nya ya nɔ la. Wo ba na ke be ya gblɔ nya ka nya ke nyi. Dada da si kpɔ na ke ke ngbe.
Afi me alo mɔlu ye. O wa kpla ko yin de gale.
Dada be na ɖe.
Mm. E wo vi de ya ya ndi be magblɔ no ko ko ko ko va re. E nya cha le tere di ni. Nya le kutu ma be na ɖe. E, e fia sia re. Mm. Wo wo gba kudo be ju ka sia ka me. E ni so zame. Eke o ma ve kple dzekle zia va ne ma to mɔ si nɔ gbɔa eza wɔme eza o titi nɔ nga kpɔ ku bedzo o va le ame ɖe be zi gli ko nye nya ku le gblɔ aw nɔ te efi asi ŋtɔ efi asi ŋtɔ gba ku do bedzo nga va kpɔ ke egli ɖo na to lo nye me nya dzi mu lo o dada nɔ te ma gblɔ ya nɔ la nga va kpɔ ke eya ke gba sɔ agli gba gba na o ma dzi ana ke va wo gba kpɔ Vɔ enya ko le gblɔa, ne se nya ʋliʋliʋliʋli. Ŋɖe le woa dome la, ŋɖe tutututu le woa me. Ɖevi ya xlɔ nya ma ɖe to nya ma. Dada ya le gblɔ nya ŋtɔtɔ na woa, ŋɖe le woa me fia dome la. Ɖe ke ga sia ga me fia si ku bedzo. Vɔa etɔ nye tsa le. Esɔ me nu le vɔ nu yɔ na wo. Wo ku bedzua ŋke le woa dome. Ŋutɔ nya dzodzro papa ye. Ŋutɔ dzodzro ma mete ɖe kɔ go. Exɔna ɖam ɖoɖo le gbɔ. Adze ɖo. Dasi nya. Ɔnyɛ ɖe ke kpɔ na wo ɖo a.
Ne xɔna ɖam nye ma no kutra na ɖe wa no no ŋuti no kpɔ kwa. Wo jɔna. Na ɖam ɖeɖe aɖe. Wa wo ɖevi tukui ya ko ma ge ya kwa. Enya le no tra na ɖe ame ŋuti. Wowu nyitsɔnyitsɔ vi ya, mekpɔ do go le asitro me anya ɖe yewo ta ɖa ɖe ame ŋuti. Ele gbɔ o.
Dada nya le gblɔ nya ŋutɔ to nɔ godzo le so mikui na. Wo menye mikui so mele na wo, woyi gbɔ doa mekpɔ wa gbɔ va. Esia, nye menya nɔnɔme ke dzi nekpɔ nɛ ɖo. Dada la ki nya ya ɖe. Eh. Manɔ siwo anɔ di awo kakakaka ke le nya be titi nɔ nya ma si kpo ma si gɔme. Ɖoa gasia game. Eke eke ye gba ŋu gba do. Eza titi nɔ za gawi ɖeka gawi ve wɔn. O o ƒoƒo la wɔ ɖeke. Fika fia ŋutɔ le afi srɔ̃ dzo le gbɔ. O ho fika fia nɔna. Tɔgbi vɛ aɖe fesa do gbãtɔ afi kɔ nɔna afi srɔ̃ dzo na le gbɔ ye wo ye va nɔ kplɔ mɔ. Eta di kpo ge ɖe mo nɔ fia. Dada ame ɖe kpo la de fia saya la. Ame ɖe kpo do la de fia saya. Wo ja di.
Ehɛn. Ele fifi me ŋkpɔ la. Ewu eh, nu ya tɔgbuiwo be ŋku. Nye mele mo lo. Ne va bia hã abe dene na loko na nɔ ŋu nye mele mo. Woko wa kɔ ye abe nya fi yɔna be tɔkpa tɔlia. Fi ɖe li yɔna be tɔkpa tɔlia wa ɖi ɖe doma kanga wa ɖu ŋku vi nɔ keke. Fi ma wa kɔ yi nye mele mo.

Agbo wo na nyi nɔ gba. Tɔgbi fe sa do kpã to agbo no sha me ne tso.

Tsa mi gafu se xɔ gbea na mia ene ne wa cucu yo le. Eh egbea me kuku mi le fia le dojo ta. Wa mi ke ta mi kuku mi le fia agbo kɔ gbea na eh ame tsa fu se ni ne wa be mu na mi. Yo abalẹtɔ nu gblena. Ele nye nya me na ame sia ame be tɔgbui ƒe srɔ̃ɖeɣia ɖo egbogbo, eye madidi wòa kɔsiɖa yi gbɔna me na tɔgbuigã ƒe srɔ̃ɖeɣi. Esrɔ̃ɖeɖe kɔm wɔ ge ale be ɖe susu ma ta ekpe nu sia me.

Wode mi be. Yo nenema tɔgbi gblɔe ma, nya ɖe le ame ɖe tsia. Bena ne srɔ̃ yeye ɖe ɖe mitsɔ kɔ si la gbe. Nya bubu ɖe le ame ɖe tsia. Nya ɖe meli o ɖe, taminya.

Vinye be yeadze ese be ɖe yewoate dze si nyɔnua hã to kuku ɖeɖe me alo mane ma ta hãe. Ɛɛ,
zi aleke minyea nenea, míagblɔ be leke be nyɔnua menye nuwɔwɔ lɔ wònye o. ta makɔ gbea na aƒenɔ nye o nye be yeva tu si míegea me ya kpɔna gane mo ale fi ya Mama bubutɔ egbea le asi o ma. Agora não, foi a. Agora, me chama. Me chama, me chama.

Ɖe ye tɔgbuiwo bia nye mate kpem alo mele nɛa? Ye tɔgbuiwo be ye la dzɔ ye Juda me bafa la va, nyi la nɔ e kuɖiɖi ma vɔ, e dɔlele ma vɔ o, leke ta magbe ɖo? Egɔe nye ame sia ame be dze na efɔ ŋkunye me, etia sie ne ta a. Ɖeko magblɔ be amea ɖeko menyi menye leke tututu o, gake ame mewawla ye o, edu yame vi koe. Mm. Edu yame vi ye koe. Oh. Edu yame vi. Magblɔ be aƒenɔ via enyi aƒetɔ Bejo be nyɔnyi ɖeka.

Le blemakɔnu nu, wowɔna le nyame dume ne ɖe to kaka gberegbe ke vaɖogbe metrɔ kpɔ. Metrɔ ɖe hã.
Wa nye gbe wawa trɔ. Bedzo emenya mele dume ne ɖe bedzo emenya. Bedzo nyɔyɔviwa.

Yo, mese miaƒe nya vovovoa, me, mese Tsamika Somunu ƒe dzimaɖiɖi, nye be ɖoxi, nye be mavomavo, vɔ be mana ne wòanya be ɖe tɔgbuiwo kple mamawo woda asi ɖe nene ƒe tiatia dzi o. Nyakpã, nyakpã. Eh, Metsɔ so me. Ese nya dzea? O e ma gblɔ be enya yi tɔgbi da ɖe toa ma. Enya katã ma. Ee. Ee ma gblɔ ƒo ni. Ele nya la ma. Gake gbegbe meli o. Alo gbegbe le nya ma ma.

Ye me kɔ bɔ fi ya. Awu ya wo tɔ bu ya. Wo va na se sa. Wo. Na ko tu de ni ya imi do na mi bɔ yi bɔ na. Ye. Eku ya ji me le ne mi. Jagba na ti fi de. Abu ta ba na so kpo. Ko ko bu cha ti. Ame sia. Wo me se. Eye fi na kpɔ ma ni be do ma du jo no me la ni. Ma ni no wo. Ma ni no wo. Mbɔ to mama. Tsam Fuseni. Ŋutɔ. Ne sia ne de dukɔa gbɔ be ɖevi ne si.
Agbo wòna anyinɔgba ye. Me sia me bia ɖoto. Be nyɔnu si ko kplɔ va na tɔgbuia. Ne mi te le ƒoƒo ne nene tsɛ mi mele tɔgbui be srɔ̃ vum o. Fo. Ta ne nya ɖe le ame sia ame sia ame aɖe tsɔ mi ɖe ƒodo me lo. Hey, hey. Mama ke ƒoƒo. Mama ke ƒoƒo.

Ɖevia ƒo kpe ɖe asinye eye meva nyo nɛ.
Woɖadze.
Ɖevi ya.
Ago ɖe yi nɔba. Ago ɖe yi nɔba. Ẹ nya ɖe me mekɔ. Ẹ nya ɖe me mekɔ. Gakea. Mm. Ke wònye be ne nenee nye tɔgbuiwo ƒe dzidzia, ya wò sɔfo gã le fiya, mate ŋu ablem o. Ne woblem a, ye ŋutɔ nya le to hehe yi xe atso me va nɛ. Nenema. Ta dukɔ ŋusẽgbea hã. Mise tɔgbuiwo gbea. Mise gbea.
Mise gbea.

Woku eŋuwo kaba le ye gbea. Nenema. Lé nu mi le yeye fia. Hmm. Glama, glama, glama. Enye fia mi so me nu ma dzɔ adzo nu. Nenema. Me le ŋku nye megbe. Hmm. Alo tsɔ. Hmm. Nenema. Nye ma te zikpui enu agbe. Ŋutsu ese wu. Daniele ke, ɖoko mia dzɔ nu. Gudo. Míele ese ŋuŋu egbɔnɔ ame nɔ ame si elã wɔdalɛ amu kpaa o gbeɖe ya. Aƒenɔ nye. Aƒetɔ nye. Va va va va. Ɖe kpɔ. Va va va va te ɖe gbe.
Meke ŋu la nɔ fi o. Ade la aga nɔ. Gbe nɔ ku.
Míele esea. Ne nye ma da asi. Tsɔtsɔ na va dui dzi o. Vivo de na va dui dzi o. Ye nya tɔgbe na be tɔgbe gã tso va la medrovi de ebubu va li da tsaka yo. Wa nye vivo de anɔ nya be dua dra ke nye me tso.